Christ Media TV eiraka ryawe. Christ Media TV eriho ab'ogumwa neekworeka ebitsya ebirungi ebirikushangwa omu kicweka kyawe. Eri izooba ebiro bina by'okwa ikumi n'abiri enkumi ibiri makumi abiri n'eshatu owaabaireho Minisita w'okutebeekanisiza eihanga Honarebo Morena Wekamukama ahika aha kusiima kw'owaabaireho Venarebo obwa hati Ori Canon Benon Baraire obu bajwekire ebiro bishatu Eku ikumi nabiri enkumi ibiri makumi abiri neshatu akaba furu kanoni bona rebonawo ka mukama ahika aha kusiima ahi yagambire ebintu birungi munonga bona rebo muri ka mukama nashi omwete minisita nitumwijukira aha bintu bingi ebi yakorire ihanga ryaitu uganda nitumwijuka akakoraho n'akakiiko akakuteeza obururu obwire buringwa yarugayo yakora na state house kuheza obwire ahi yarugiremu nibamukuza Nibamuha obwa minisita obw'okutebeekanisiza eihanga rye. Nitumwijuka omu mwaka gwa enkumi ibiri makumi abiri na gumwe akaitaba omu karuuru k'abakyara k'okwebembera disiturikiti yaitu eya Kazo kuza kwetoroora Kazo yaitu omu kucondooza nikworeka ngu akasinga akaruuru. Obyebukye yaaho ekitakashoborokyerewaga ahabw'enki baayangire kumurangirira. Kandi hoona Abanyakazo nibebuuza ahabw'enki akaruuru kaabo Karangiriirwe omuri Mbarara. Honarebo Mone na we ka Mukama ku yaayetabire omu karuuru k'enkumi ibiri makumi abiri na gumwe, ku baabara kumwetegyereza, yaashooma ahansi aha muruka n'aha magomborora, yaatandikaho ekibiina ekitari mu maziina ge. Bagyenzi bangye mumpurikize. Ku naabagambiire eky'entaasya, naareba mukanyetegyereza. Hati naanye naabaraba enyima. Tindabagambiire, naabaraba enyima, naabakoramu ebizina. Iwe wemeriire aho okabuza ngu hati ohwangire ebibiina byangye. Ahabw'akatereewaine okugaangaara aku orikwija aha biri bakuta omu by'obururu, eby'obururu tibikuza kutwiha omu mwanya bikatutwara omu bundi. So nkaba ab'oku enyima naabakoramu ebibiina. Buri muruka gwa, gwine ekibiina kyagwo. Mbwenu babeetsire bari aha. Muriho? Muriho? Omuteerwa emikono mubaase mwija aha. Omurimo ogwa Rwenkoro. Nainga obwo Mukama arikwebembera abakazi ab'omuruka ogwa Rwenkoro. Haza murafukye abantu baari aha nindeeba aha. Baatandika kugira ngu n'omusiri.

Abaaroni b'abaheereza miliyoni ishatu n'ekicweka baakikiza omu nshaho. Kijuma Abanyakijuma mwine muzinga ki? Kwonka mwagyenzire aha buntu eki ekigambo Abaaroni ku bakaakihurira?
Amaziina ninyetwa Honore Omore Rwandongo, Lady Councillor Bukima Parish, eyi ow'eishe-emwe eri Mark Mayi enyima ye bwakaine Honore Omore, tinkukyetegereze eki ahu yatandikire ekibiina, tukakyakiira, tukatandikisa omutwaro gumwe n'enkumi ibiri so kwaba kwine million itano.

Hati tubaire twatandikisa emitwaro gumwe n'enkumi ibiri omurimo gw'okubanza ogu twashutama tukatwine emitwaro ana na munaana ah, honarebo mm, owa nanka w'ishazeeri Dan Kimosho yaatwongyereramu sente ah, hati eshaaha egi twine miriyoni mwenda n'emitwaro nkaaga na mushanju.
Mukama abahe obuzibu. Nka Baiburi oku erikugamba, ngu ebi baakoreire omunda ekitanda, orunaku nibuza kuhika, bishwe aheeru, bize aha kanono aha mutwe gw'enju. Yarugayo ow'ekitiinisa aho naareeba omwoyo nawe ka Mukama yaabyegambira, ngu akebembeza omushaija ou barikweta Camani Lumari, yaatandikaho zaasaako z'abakyara, Aha muruka ogwa hati, omuruka ogwa rwenkoma, yaaguraganisa embuzi makumi abiri ku akwija kuzeereetera. Omuruka ogwa rwenkoma, Bugarhe hamwe na Kijuma. Mwebare so hati eki kiba kiri eky'egomborora ya Rwemukoma. Egomborora ya Rwemukoma baahikire abakazi nka Rukaaga boona abari omu biziina ebi. Mbwenu banywani bangye niija kubateeramu omuganda.

Kandi buri kibiina ekyazikuze gye ekya kure kikahanguha kikaba kihango, buri mwaka ninguma ninyongyereraho. Eki nkakyenda ekirikwenda kurwanisa omurukazi ogwo, n'abakazi kuteeza abaana amaju kubatwara omu bakama kweshengyereza fiizi, kubateeza amaju kubatwara omu bakama kuronda esente z'okuraguza. Ekyo niinyenda abakazi mwe kyeyeiheho, tugume nitutwara abaana omu bakama kubarondesa emirimo, beitu tutarikushaba. Ngu bakareeba abakazi niitwe tuheka aha migongo, niitwe twekorera aha mitwe, niitwe tuteeza amaju. Ekyo abakazi nitwenda kukirigamu. Ekintu kyona nza y'omu maka, buri ka y'omukazi eine kugira esente ezaashomesa abaana be kandi nawe akatsigazaho nkye. ez'okwija kweraguriza y'abarwaire. Hati egi n'entaasa y'omu maka ku twenda kutandikira aha bakazi kubaheereza amaani. Ni webare munonga yebare kandi nitukunyeta nakutsimbiraho Bishop yebare ngye nungi abaaha buri omwe nabari aha banywani bangye abanyarwa emikono bagyenzi bangye munkwatse tubingye obworo omu maka. Munkwatse tubingye entaasya mbi, munkwatse amataka gaitu garikyemu amagoba okukira oku garikutunga amagoba hati. Honourable nawe ka Mukama tiyakoma aho honka, yagambira abantu mwena ab'okwenda kubyara ekibingo nashi ekinyaatsi, mwije omu Kurisimasi mubase kushika omuka owe Nyakinombe abahereze embibo. Ebeeyi y'amate neija kuhinduka, kwonka yahinduka yakushangahi? Aha lita ikumi ez'okuura nootwara aha daaya y'emyaka n'emyaka. Abariisa b'ente, nyowe nimpinga ekinyaatsi ekibingo, okwo ikumi n'ekinyaatsi n'embibo ey'orunyankogore nayo ngiine. Okwo ikumi na abiri ku naija omu kiro kikuru, ninza kukitima ekibingo. Orikwenda ekibingo, embibo y'ekibingo ekirungi, aije owange akyakiire. Mubyare owange Nyakinombe, nkakirekaho naakikuza, niinyenda ngu mutandikye okwongyera aha ente oku erikuri omu ishwa, mutandikye kugyongyerera ekiriisa, zikaakamwa, amateete gatunguuka. Nabwe nyowe ekyandeeta aha ekya kabiri. Ku naizire oku naaguma ningambira abantu entaasya y'omu maka, entaasya y'omu maka, entaasya y'omu maka. Kwonka abantu baingi tibaranyetegyereza oba naanye tinkumanya kubishobora tinkumanya. Kwonka entaasya y'omu maka, abariisa bagyenzi bangye naanye ndi omuriisa, amate gaawe ku obeire nookama rita makumi abiri bishopu. ningira ngu okamarita nka magana abiri nkaho mbwenu ezi wakamira kiri bishopu shere hati nokamira agarikwingana ki nibwo ogamba enyingi agaratubuukire titakahikire aha beeyi aa omuhendo gw'amata ogu orikukama Murakyebuurize ekyo? Kora nookama aritaigana, witu nookama aritaigana emyaka ikumi. O, egyo n'entunguuka? Egyo n'entunguuka omu mazima? Kwonka amaizi agaarwo ebikoba, aga shiringi rukumi, omu bwire bw'omushana, ago timurigabara. Ago timurigabara. Enguuto ezo ezifiire ezo timukuzibaasa. Mbwenu abeebembezi ku baraagume baija, mbashabe ebyo ebi mutakwebaasisa nk'abantu b'ekicweka ekyo. Abakazi bagyenzi bange bakateereza entebe zaitu. Haza ku baizire omu kwesimba, nkibuuza abantu nti, Egi n'entebe y'abakazi ngy'ebakorere ki? Eribagira. Busha abakazi bo nibakora ki? Nibakora ebibi ebibiina, nibakora otwo. Entebe y'abakazi omushaara omu paramenti nibagiza abashaija. Nimukimanya ekyo? Nimukimanya ngu nibatunga omushaara ogurikukira ogw'abashaija? Mbwenu shi hati ku oraabe nootunga omushaara nigwo gumwe n'ogw'omushaija, nainga obundi noomukiza? Manya hati imwe mwine konsitwensi haza ekintu eki niinyenda mukyegye. Tugume turekye kunaga oburuuru reero tukaza kugaruka enyima kutunzya. Hati kora Byabushozi disiturikiti eya Kiruhura eine amashaza abiri, tikwo? Amashaza ngai? Abiri. Nikimanyisa ngu teri nk'ow'omushaija owa Kashongi. Tarikwinganisa na mushaara na MP ow'omukazi owa Kiruhura. Abo boona nibamubarira Kiruhura yoona, oriya bamubarira Kashongi. Mwakyetegyereza? N'obu ekiba ekikazo nawe aza kureeba aha sente ezi honarebo Diana arikutunga mbwenu honarebo Kanyana ebi arikutunga. So nikiba nikimanyisa ngu bakaabaire nibakora ebirikuhukya n'omurimo. Oriya yaaba naayombeka enguuto, naakora enguuto, ogwo ayombekye ekanisa, omugye ahabw'okuba esente ezi barikubaheereza eza konsituwense ni zimwe. So mutagaruka kucuumya egyo entebe y'abakazi kugigarura ahansi. Ahandi Mukama abampire omugisha.
Abantu nyamwingi baakisiimira.

Yebaare omu bantu boona, mazima abantu bakuteere omu ngaro. Omuntu kutsingwa obuhuura kandi akaguma nakorera abantu, ija akukwate omu ngaro. Yebare, yebare, yebare obeire omuntu w'abantu. Ahansi abandi tibakutsingwa bakataaha. Ekikumanyisa ku otareetsirwe obuhuura okwo n'okwo ensi yanyu. Mukama akuhe omugisha. Yebare munonga. Nambwenu, nambwenu, ku orikwija owangye.

Okubanza naagashabira okusaasirwa kwaruga omu katikiire kandi empandu egyo nimu. Enguuto egi mwagigambireho kwonka kuri eki kishushe zaatureeta yoona nkagirabamu naareeba ka Mukama atukozire.

Naahiga abantu mwena ngu mubingye entaasya mbi omu maka. Aha bwa Christ Media TV, ndi Elro Negana okuruga Nkungu.